Näli? Gowymy ýa-da ýalam? Gowy, siz näli? Hor, ýarym sagatdan hor.
Tüweleme, tüweleme.
Gowumy jan saglygyň? Siz kande, go, ýagşymy ýagdaýlaryňyz? Ýagşy, ýagşy, şu soňky iki-üç gün bar-a, ýaman kelläm agyrdy, görýän zatlarymy, eşitýän zatlarymy, Dime? halkam ýadadymka diýýän. Halkam doýdy, dogrymy aýtsam, şu zatlardan. Ýöne gynansagam bizi şu güne salan, bizi şu güne getiren Şul ýigrimi sekiz ýyl, otuz ýyl politika bar-a. Halky syýasatdan üzňeleşdirmek politikasy bar-da. Şoň, şoň netijesi şu zatlar. Sebäbi halkyň aň-düşünjesinde azajygam bolsa biriniň pikirine hormat goýmak diýen bir düşünje, pikir ýok-da. Şol, eger şo ýalňyşam bolsa, e, her ýurduň öz kazyýeti bar, polisiýasy bar. Şolar öz-özünden herekete geçýärler. Ine Türkiýede görýänsiňiz, örän hormatlanýar, mysal üçin Atatürk. Şoňa garşy biri bir zat diýse, srazu şony Biraz, biraz sesli gepleň eken.
Ses haýal gelýärmi? Ha, indi normal, ha.
Şol bir ýurduň içinde sylaglanýan adama ýa-da bir ine esger bolsun, başga näme bolsun şoňa eger şoňa bir dil ýetirilse şol efirden öz-özünden herekete geçilýär. Prokuratura üçin hem, polisiýa üçin hem şol ýetik delil.
Ýagny beýle ol e, ol gyzymyzam aslynda e, iň soňunda şu zatlara sebäp bolan Gurbanguly Berdimuhamedow diýilmedi-de. Birazjyk şo taýy kem boldy-da, onuň ýalňyş düşüniler. Bolmasa şu güne getiren şu şu halky şu şu dereje bir-birimize düşürmegimize sebäp bolan şu biziň politikamyz. Türkmenistandaky. Geplän adamyň öýüne baryp, ine meň öz başymdan geçen zady aýdaýyn. Men Türkmenistanda iki müň on sekizinji ýylda bolan waka, Facebook sahypamdan Serdar Berdimuhamedowa garşy bir kommentariý goýdum. Öz Facebook sahypamdan, öz adym, familiýam bar. Meni şol goýan komentariýamyň üstünden on iki gün ýaly geçip geçmäkä meni Goraddele çagyrdylar. Goraddele birinji gelip ilkä sagat üçde gel diýdiler. Sagat dörde çenlem garaşdyrýarlar, serediň. Bul ýörite psihologiki, eger e, napadeniýe etjek bolsalar, seni bir sagat, iki sagat ýörite garaşdyrýarlar. Menem aýtdym, siz geljek bolsaňyz-a geliň diýdim, bolmasa-da men ýöreýän diýdim. Siz birinji bilen-ä diýdim, meni powestka bilen çagyrmadyňyz diýdim. Men adamçylyk edip geldim çagyraňyzsoň diýdim. Sebäbi telefonda düşündirmediler. Näme esasynda çagyrýaňyz diýip soradym. Düşündirmediler. Näme geleňde düşündireris diýdiler. Bolýa bardym. Ýöne meň kellämde azajygam bolsa şol goýan kommentariýam dur. Aslynda meň kellämde Şo pikir näme üçin bardy, şo kommentariýany näme üçin goýdum? Şulary okaýalarmyka diýen mende-de bir dälilik bardy-da birazjyk. Şulary okaýalarmyka, görýälermika şu zatlary diýip goýdum. Ýöne goýan kommentariýam hem şol. Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň birine orunbasarlyga bellenmegine garaşylýar diýen Hronika Türkmenistanyň habary bardy. Men hem oňa podpisat edipdim. Aşagyna-da Orunbasarlyk iň gowy wezipe, jogapkärçiligi ýok diýip men jogap berdim. Ýagny yzyna-da smaýlik goýdum. Aý orunbasarlyk iň gowy wezipe, jogap jogapkärçiligem ýok, bezotwestwnnyý dožnost. Onsoň meni çagyrdylar, bardym. Seň diýdi, adyň-familiýaň näme? Şul. Näçinji ýylda doglan? diýip sorady. Welin, menem aýtdym, Siz kim-aý wapşe? diýdim. Bu graždan eşikde gelip, meni soraga çekip otyrsyňyz, diýdim. Ilki siz özüňizi tanadyňsana, diýdim. Siz nämäň esasynda meni şu taýyk çagyrdyňyz? diýdim. Siz galtamanmy ýa başga bir zatmy siz? Men bilemok-a, diýdim. Mala ştol graždan eşikli, köçede-de kän, diýdim. Bulam aýtdy, näme diýdi? Soň hawa bir tek kommentariý üçin. Hawa ýekeje kommentariý şol. O taýda da mertebesine ýetilenok. Ýagny öz e, şahsy durmuş azatlygy esasynda öz pikirimi aýtdym. Şo taýda e, maňa diýen zady sen diýdi köp bilýäňmi diýdi. Türkmenistanyň hem bilýäňizmi? Hökümet işgärleriniň birinji berýän zady. Köp bilýäňmi? Hawa köp bilýän diýdim men. Köp köp bilemsoň şeýdip gürleýän siz bilen diýdim. Men öz hukumam bilýän, zadymam bilýän, diýdi. Men o taýda biriniň mertebesine-de ýetemok, zadyna-da ýetemok, diýdi. Seň, diýdi, serdar Berdimuhamedow bilen, diýdi, näme dawaň bar, diýdi. Men diýdim, dawam ýok, birinjiden-ä, diýdim. Dawam bolsa, diýdim, hökümet edarasyna giderinem, arzamy ýerine ýetirerenem, diýdim. Prokuratura bar oň üçin, diýdim, kazyýet bar oň üçin, diýdim, mejlis bar oň üçin, diýdim. Men giderin, arzamy bererin, diýdim. Eger men oň bilen işleşýänem bolsam, siz meni çagyrmazdyňyz diýdim. Tak şto meň näme dawam bolsun diýdim. Bular diýe, sen diýe, siz menem aýtdym, siz diýdim, wapşe-de näme üçin çagyranyňyzy aýdyň diýemden soň, şular şu tema geçdiler. Serdar Berdimuhamedow, hä, diýdim, siz şol feýsbukda goýan kommentariýam üçin çagyrdyňyz, dogrumy diýdim. Dogry. Eý, diýdim, men diýdim, ýokary bilimli bolup diýdim, taksçylyk edip ýörnäý diýdim, köçede diýdim. Bu zatlar size bildirenok diýdim. Köçede diýdim, taksi edip ýörenleňem güni gowy däl diýdim, olara-da azar berşip ýörler, patendiň barmy, özüňiz-ä patent berenoklar diýdim. Bu zatlar bildirdenok size-de diýdim, gelip diýdim, kakoýta bir kommentariýa diýdim, bir ýeriňize çümäýälaý diýdim, näýäläý siziň bolşuňyz diýdim. Onsoňam diýdim, men o taýda birinjiden-ä diýdim, kanundan çykyp hiç zat diýemok diýdim, öz kanun hukumymy bilýän diýdim. Eger diýdim, gerek bolsa diýdim, siz ýalňyşlyk bir hereket ediň şu wagt diýdim, siziňem üstüňizden arzany ýazyp görkezeýin diýdim. Siziň arkaňyzda hökümet durar öýdýäňmi diýip, olar bilen gidişip başladym. Onsoň sen diýdi, ýaman gaharly görünýäň welin diýdi, näme-how diýdi, näme dawaň bar, näme meseläň bar hökümet bilen diýdi.
Menem aýtdym, Hökümet bilen köp dawam bar diýdim. Sebäbi men telekeçilik işini alyp bardym. Birgiden salgyt töledim. Hemmesem salgyt gullukçylarynyň ýalňyş görkezmesi esasynda bolan zatlar. Ýagny 250 milliona ýakyn men salgyt töledim şo taýda. 250 million. Ýa o wagtyň kursy bilen hasaplasaňyz, nirden seretseň 20 müň dollar. Onsoň men aýtdym, Aýt diýdi, diňläli diýdi. Näme meseläň bar bolsa şu gün diýdi, eýläk ýa beýläk edip çözýäs meseläňizi diýdiler maňa. Bolýa diýdim, nähili edip çözýäňiz?
Siz diýdim, birinjiden-ä diýdim, Türkmenistanda diýdim, ol arzaňy, meseläňi çözýän edaralar bolmaly dälmi-aý diýdim, siz iki sany raýat çözmeli dällämi-aý bu zatlary diýdim. Ikiňiz gelip çözýän bolsaňyz diýdim, onda men şunça arzany diýdim, size ibererdim-dä diýdim. Men bir giden arza ýazdym. Bir giden göreçler etdim diýdim. Öz hakymy gözläp diýdim. Hemmesinde-de diýdim negatiw jogaplar geldi diýdim. Siz nirdediňiz onda şo wagt diýdim. Siz şo wagt nirdediňiz diýip sorag berdim. Salam Jeren gowmysyňyz? Onsoň şuny eýläk ýa beýläk etýän diýmegiňiziň özi eýýäm bikanunçylyk diýdim. Siz diýdim şony diýmäge hukugyňyz hem ýok diýdim. Siz nädip diýbilýäňiz diýdim. Iki sany raýat bolup biriňiz-ä internet boýunça işler barlaýan gurama keniňiz. adam ekeniňiz, ol-a Lebapdan, men onuň aksendinden aldym, eýlekem komitetiň işgäri, olam Daşoguzdan. Siz diýdim, ikiňiz diýdim, beh diýdim, munla adamlaryň meselesini çözýän bolsaňyz, ýetişýänem dälsiňiz diýip, men bular bilen nemä başladym. Aý, aly okgallyk arasynda ortadaky internede seredýänçi bar, ýuwaşyrak bolaýyň-how diýýä. Menem maňa-da diýdim, diňe maňa diýme-ow sen, oňa-da diý zat diýip, aý, gowy nem etdim-da, gaharlaşdyk. Men diýdim, Diýjek sözüm, diýerin ýa şol diýdim. Meni diýdim, dymdyrasyň gelýärmi diýdim. Üç metr aşak gömersiňiz diýdim, onsoň dymýan men diýdim. Ondan soň men tagam Hudaýyňky diýdim, siziňki däl diýdim. Ýöne diýdim, ýurdy ýaşar ýaly etseňiz diýdim, bizem sesimizi çykaramzok-ow diýdim. Bizem şu güne çenli kösenip gezdik, Watan üçin diýdim, giden işe dille diýdim. Telekeçi bolduk, salgyt töledik. Baran ýerimizde ýöne ýüzümize osurylan ýaly bolup gaýdýas diýdik. Hiç adamlar bilen gürleşmäni başaranoklar. Haýsy edara barsaň, haýsyna barsaň sögüşip çykmaly, ýa bäş manat bermeli. Bäş manat bermeýän adamdygyňy bilseler seň bilen gepleşeslerem gelenoklar. Hökman diýdim, arz edip ýaşamalymy bu dünýede diýdim. Özümiz bir bäş million halk, biz şeýdip ýaşamalymy diýdim.
Onsoň
başga näme boldy diýdi. Aý diýdim, şarap tamojnada bir gezek şuny ýaly çilim meselem boldy diýdim. Çölüň içinde meni diýdim, çilimde tutdular diýdim. Aý bolýa, çilim çekýäs. Çölüň içinde how diýdim, o gapdaly diýdim, hapa musor diýdim. Ýo, edil ýoluň gyrasyndan çöl başlaýar. Farap tamojna baranlar bar bolsa bilýändir. Bolýa diýdim, eger şo taý köpçülik ýer bolýan bolsa diýdim, birinjiden köpçülikçil, köpçülikleýin ýerde diýdim, çilim çekýänler göz öňünde tutulmalydyr diýdim, şo taýyk diýdim, butkajyk ýasalmaly diýdim. Ol-a ýasalmandyr, owarrama diýdim. Meni alyp gaýtdylar diýdim uprawleniýä, hamana diýdim, jenaýat iş eden ýalak edip diýdim. A gelenden soň uprawleniýä girsem diýdim, oň içinde bir raýat eşigindäki adam çilim çekip dur-a diýdim. Muňa-da ýaz jerimäni, onda maňa ýazan bolsaň, seň borjuň şol dämi diýsem, oňa bolýa diýdi, diýdim. Hakyky başymdan geçen zatlar şular iki müň on sekizinji ýylda. Bu zatlary men gizläp oturman, meň elimde delillerim hem bar. Gury däl, dokumentler hem bar. Onsoň şol seržandyň at familiýasy hemme zadyna çenli men aýdaryn. Şonda ýaňky girdik 51 manat jerimany töledik. Çykdyk, çykyp çykyp gelýärkäm ýene bir çekip dur daşarda. Ewaý diýdim. Bu ýene bir çekip dur abyň içinde diýdim. Özüm hökümetiň uprawleniýesiniň içinde, fara polisiýanyň içinde diýdim. Bu näl bolýar diýdim. Bizä diýdim çölüň içinde tutup getirdiňiz diýdim. Bärde-de polisiýaň içinde diýdim, çilim çekip durlar. Hany deňlik diýdim, hany adalat diýdim, bu bolşuňyz nähili diýsem. Men göremok diýdi şeýdip. O tarapa seretmedik duran bolup. Aý bolýar diýdim, muň dowamy bardyr, seň bilen görüşeris diýdim. Bundan çykdym. Indi diýdim, sen meni getiren ýeriňe äkit diýdim. Ol polisiýadan ol tamojna çenli 20 kilometr ýol bar. Gelen äkiden alyp gaýdan ýeriňe goý, indi ertik gaýt men diýdim. Aý, Hotaýyk gitdi, taksa min-de gidiber, dost, diýdi. Bolýa, diýdim, seň bilen ýene görüşeris, dowamy bardyr, ýatdan çykarmagynyň, diýdim. Mundan gitdim, iki sagat nerwim bir gitdi. Gowy, kellämi agyrtdylar, iki sagat. Aý, menden başga-da ýene ýanymda faraply bir oglan bardy, olam tutuldy çilimde, olam bardy. Oňa-da aýtýan men, Eý, dost diýen, sen diýen, Şu gaýrat et, gördüň-ä diýýän çilim çekip dur. Sen meň şaýat bol gün diýýän, ol aý meni goşmaý diýýär ýaňky türkmen. Oho özüň-ä jerime töläp dursuň. Owalşyna-da diýýän gorkmaň näme aýdýanda. Saňa şu wagt tutup çölden getirip da özüge eşek bolup duran oglany tutdular-da getirdiler. Menem myhmana garaşyp duran. Onsoň Haraşo şda myhmanym çykmandyr. Ýagny o çykan bolsa men masgara bolýardym. O çykyp meni tapmadyk bolsa. Neýse gitdik, meseleleri çözdük, myhmanymy aldym, Mara gitdim, öýüme bardym. Indi iki gün geçdi, üç gün geçdi, sowaşam yok men. Gaharym gelýär deňlik ýoklugyna. Maňa gerek gelse ýara kanun, özlerine gerek gelse-de kanun yok. Muňa-da gowy gaharym geldi. Oturdym-da arzany ýazdym Aşgabat baş prokuraturasynda. Baş prokuraturasyna arza ýazdym. Ýanky serjandyň üstünden. Şeýle şeýle diýip. Soň meni sülçä çagyrdylar. Ýene Farawa. Men ýene bardym. O polisiýada aýtdym. Men diýdim, şu wagt 51 manat töledim diýdim. Ýene diýdim, 251 manat tölemeli bolsa tölejek diýdim. Indi meň bar işim sensiň diýdim. Ýatdan çykarmanyň diýdim muňa. Ýaňky Farabyň çilim bilen jemgyýetçilik bölüminiň inspektory we JBIN işgäri. Muňa-da arzaň düş arza ýazypsyňyz, şular ýaly düşündiriş bermäge geläýiň diýip jaň etdiler. Men mundan gitdim ýene Mardan. Serediň bolýan zatlar. Kakoýta bir çilim üçin Administratiw kodeksiniň ýetmiş dokuzynjy maddasy. Okap görüň açyňda. Bardym, özem şo Administratiw kodeksiň ýetmiş dokuzynjy maddasynda aeropordyň agzyndan çykaňda on bäş metre aňyrda ýuwjy çekip bilýäň. Şo kanunda ýazylan. Meň çölüň içindäki bikanun. Şonda-da maňa ýazdylar, olam hiç, men arzamy ýazamda, Men diýdim nägileligimi görkezemok, nägilelik bildiremok. Meniň gaharym gelýän zady, maňa ýazylan jerimäni näme üçin organ işgärlerine ýazybilmediler, ýazmadylar. Näme üçin kanun bize gezek gelse kanun, Raýatlara gelse kanun, organ işgärlerine gelse kanun däl diýip men arza ýazdym. Ýazamda-da. Mundan çykdy, gelip gitmeseň bolanok, geldim, ýola çykyp, geldim ýaňky maňa jerime ýazan polisiýanyň işgäri ýüzüni sallap, sülmüräp ýör edaraň içinde. Muňa gabatlaşdym-da men diýdim, Ýadyňa düşýämiň diýdim, dowam bardyr diýip gidipdim diýdim. Ýöne şuň dowamy şul diýdim. Seni diýdim şu edarada diýdim, tutsalar diýdim, men diýdim şu soňuna çenli gitjek diýdim. Ýa seni ýatyrlar, ýa-da meni ýatyrlar diýdim. Ikimizden birimiz ýatýança gidişýän men şundan diýdim. Indi edişime seret sen diýdim. Söňa diýdim žalka seniň diýdim aýalyň, çagalaryň bardyr, şoňa nebsim agyrýa diýdim. Ýöne şolaram seň edip ýören zadyňa dur diýmedik bolsa diýdim, onda diýdim Hemmäňiz biledi, bileje diýdim, kösenmäge taýyn siz diýdim. Sebäbi sen diýdim, men ýalyny ýene birini kösäp ýaşaýan ekeniň diýdim. Mundan soň çykdyk, nämä sülçüň ýanyna çagyrdy, bardym, oturdym. Ol düşünjeli adam eken azyrak. Ýa-da meň bilen şolar ýalyrak gepleşdi, bilemok onçasyny ýöne sülçä-de aýtdym. Ýoldaş sülçi diýdim, eger şu barada, eee, Dogry jogaby maňa ýazyp soň ugratmasaňyz diýdim. Men siziňem üstüňizden ýazmaly ýazmaly borun diýdim. Men şul adamyň üstünden gitjek şul adama temmi çäresini berilýänçä şul adam işden kowulýamy ýa başga bir perewod alýamy tapawdy ýok ýöne şuňa diýdim men zyýan ýetirmesem men indi diýdim ýene näçe rasgod etmelem bolsa ne näçe sapar gelip gitmelem bolsa gelip gitjek ýöne men indi köýüne düşdüm şul adamyň diýdim.
Çyk Ine göreşenok diýýäler-ä, daşynda durup gürleýärler diýýäler-ä, şularda jogap şu edilen zatlar. Men onsoň sülçä aýtdym, düşündiriş ýazyldy, zat edildi. Bular meniň ýalňyşan zadym şo gün maňa maňa jerime ýazylan güni men bulardan protokolyny soramandyryn. Şo gün aslyna seretseň şo polisiýa şo taý bellenen bolmaly, protokol ýazylan bolmaly. Bu protokolam ynha düzülipdir zat diýen bolup görkezdiler. Wah diýdim men şo wagt görmändirin, soramandyryn şony diýdim. Bolmasa diýdim protokolsyz asla jerime ýazyp bilenoklar. Şo gün şol adam ýol haty bolmaly ýanynda, şo taýyk bellenendigi barada, şol işi barlamak boýunça. Ýagny ýoldaky gaýylaram şeýle, ýol haty bellenen ýanynda bolmasa olar galtamandan tapawudy ýok. Üstüňe her Polisiýaň eşigini geýen, eline taýak alyp köçä çykmaly diýip düzgün ýok kanunda. Neýse, men bolýa diýdim. Maňa indi jogabyňyzy beriň diýdim. Hä, bular ýaly dawa gidip durka ýaňky polisiýaň maýory geldi ýanyma. Indi ha şulam başlyk diýdi, sülçi aýtdy. Hä, tanyş bol diýdi. Bolýa diýdim. Salawmaleýkim ýaşuly, gowumysyňyz hawa. Senmi şol diýdi, çilim çeken diýdi. Hawa men diýdim ýaşuly. Aý çekmelem däl-la haw diýdi. Aý, menem çekjegem däl, ony çekipdirin-ä, ýaşuly diýdim. Aý, olam hiç welin, sizem işgärleriňize seredäýmeli-ä, ýaşuly diýdim. Ol diýdim, bize gezek gelse kanun, özüne gezek gelse kanun däl etmeli-ä diýdim. Onsoň, Sen diýdi, ýaňky ýene şowur gürrüň. Köp bilýäňmi diýdi. Men diýdim, köp bilýän ýaşuly diýdim. Bäh, diýdim. Siz näme diýdim, haýymmäňize öwredilen ýalylaý köp bilýäňizmilaý, bar bilýäniňiz diýdim. Men diýdim, häzir şu daşarda diýdim, maşyn stoýankaňyz bar diýdim. Şo taýda durup jyn çeksem siz näme edýäňiz diýdim. Näme edýäňiz diýdim, ony bar çekip gör, bilersiň diýdi. Häh, diýdim. Men çekip bilmeýän, dogrymy diýdim. Onda diýdim, şo maşynlaň ýanynda diýdim, bir giden biçoklar bar diýdim, esse çilimler dur şo taýda diýdim. Olary diýdim, kim çekýä onda? Kim çekýär bu eger biz ýaly raýat çekibilmeýän bolsa kim çekýär onda diýdim siziň raý siziň işgärleriňiz çekýär diýdim edaradan çykan jeriňizde çyn çekip zyňk gitýäňiz diýdim men eýýäm surata daldym olary diýdim gerek bolsa seňem üstüňden ýazýanow ýaşuly diýdim sylanyşyň bilde sylanyşyňa görä bol o meň üçin maýor dälow sen diýdim özem bir maýor zwanýada. Onsoň gohlaşyp ugradyk welin ýaňky sülçem ara girdi deý, Bor, ýaşuly, gitsene, gidäýsene, özüm düşünşerin muň bilen, zat diýip, ony ugratdy onsoň. Neýse, sülçä-de aýtdym, siz diýdim, şuňa diýdim, indi diýdim, normalny jogap berilmese, men diýdim, soňuna çenli gitjekdirin şul işiň diýdim, şul adam men diýdim, şu bir sany haramzadany diýdim, hökümediň organ işgärlerinden aýyrdyp bilsem men bagtly bolýan diýdim. Meň näçe pulum çykany bilen işiňiz bolmasyn diýdim. Men ýene gelip giderin gerek bolsa diýdim. Bolýa bolýa diýdiler. Muň bilen ýaraşdyrjak boldular bizi ýanki polisiýa bilen. Aý ol uje polisiýany uje prokuraturaň edarasy gelip sagyp gidendir oň epesligi jübüsine agram berendirler oňa ýöne Meni o tarapy gyzyklandyranok-da. Maňa şol adam meniň uje işden gitmegine göz dikdim-de. Sebäbi men kösedi şo gün. Düşünşeli diýsegem azda-kände düşünişmedi. Ol adam asyl on-ýigrimi manat üçin däl-de, elli manat alýan eken. Maňa soň onsoň şo taýdaky nemelerden tanyşlarymdan soradym welin, Wiý, şomy diýdi. Şol diýdi, tutan ýerinde elli manat almasa goýberenok şol diýdi. Ana şondan Gitdi şu. Soňam eee köseýän ekenler-ä ogşuma. Neýse men gitdim, öýüme gitdim. Bolýa jogabyňy ugradars diýdiler. Jogaby geldi. Näme diýip geldi diý jogaby?
Jogabynda neme diýýä? Ş. Seržant şol Pylanyýew Pylanyýewiň eden işi Administratiw kodeksiň pylanjy maddasyna esasynda eden işi kanuna laýyk diýip hasap edýäris diýip jogap geldi maňa. Waý. O nämesi kanuna laýyk muň diýen. Hany o taýda çekenler bize bize gerek gelse kanun olara gelse däl men öz Türmä çekendigim barada kanunmy, näme ony sorap ýazamok ansoňam men. Men oňa garşylygym ýok. Näme üçin başga hökümetiň işgärleri çekende bolýar-da, bize bolanok diýip ýazdym men. Jaň etdim täzeden sülçä. Näme diýdim jogap berşiňiz, nähili bollaý diýdim, men size aýtdym dämi, duýduryş berdim dämi, sögüşmäli agam, gohlaşmaly. Siz şoňa görä nämäňizi ediň diýip, aýtdym. Näme üçin etmediňiz diýdim. Indi men seňem, senem goşmaly bolýan, agam şu beren jogabyň üçin sizem gidýäňiz indi diýdim. Men ýöne gitjek diýip aýtdym-a diýdim welin, Seret dost diýdi, ýaman hakyňy gözleýän ekeniň diýdi. Berekella, gowy edýäň, bolmalysam şol diýdi. Ýöne bular ýa zada garaşan dälirler-dä elbetde diýdi. Saňa bir zat aýdaýynmy diýdi, biz diýdi kanun esasynda diýdi bir polisiýa işgäriniň bidüzgünçilik göýberendigini şony tassyklap bilemizok diýdi kanun esasynda. Ýagny ony uje tassyklasalar ujy ministre barýa. Näme üçin sen şo taýdaky polisiýa işgäriň bidüzgünçilik göýberýä diýip oň uje ýokarsyndakylryň hemmesine zyýan ýetýä diýip şonuň ýaly jogap berip bilemizok ýöne ol polisiýa işgäri temmi çäresini allam Basym diýlip perewod alýar, pažarna diýdi. Pažarna geçirilýär diýdi. Pažarly diýilýänem, ýagny iş hiç hili girdejisi ýok, gapdalky çeşmesi ýok. Diňe işe gidip gelmeli onda. Düşýäň? Ýagny polisiýada girdeji çeşmesi bar, lewasy bar gapdalynda. Mundan aýyrýarlar-da. oňa gidýär ýa-da bir zat edilýär ýöne sen idäp dur şuny diýdi şul nemesini temmi çäresini alýar bizden diýdi sen biraz howlukma arza ýazma biderek üýtgänok şu sistema şun ýaly diýdi sistema şular ýaly ýörýär diýip maňa düşündirdi bolýar men diýdim idärin diýdim şoň nägilik jogap näm bolýany bilesim gelýär diýdim farapdaky tanyşlarymdan oglanlarymdan soradym bolin şol oglan bir aý geçmäkä şony işden kowdular işden gitdi şol oglan Ol öz arzasyny berip gitmeli edipdirler. Men sähel durjak däldigimi aýtdym.
Aýyrdylar işden, hawa. Ana, men ýöne maňa şony iki sagat, üç sagat wagtymy alyp nerime degende-de aýtdym. Wah, diýdim, biz adamlar, diýdim, halk gowy-da, arman, diýdim. Biz gowy bolamyzsoň siz şeýdip ýörsiňiz, diýdim. Siziň özüňiz bilen deň bolsak, diýdim, sizi işdenem duzurmaly däl, siziň ýoguňyza ýanmaly köpiňiz bolun, biz ýene-de adamçylyk edýäs bolun. Arman şu wagt meň wagtym ýokda diýip şonda diýipdim men. Soňam şol arza jerimäni tölep durandan soň üstünden bir üç gün dört gün geçdi bolýun men köşeşip bilmän ýazdym da şoň üstünden. Diýjek bolýanym bu zatlary her kim ýerli ýerden etmeli. Her kim ýerli ýerden göreşmeli. Her kim ýerli ýerden göreşip etmese bolanok. Bu Türkmenistanda diňe bir adam göreşeni bilen hakyny gözläni bilen bolanok. Arza edýän adamlardan çekinýäler, ýöne arza edýän adamlaram ýurdy has demokratik döwre getirýäler, has ýaşar ýaly diýýäler. Ol bäş manat berip, ol oň üstüni ýapyp, öz gününi görüp, ol öz günüňi görmeli däl. Puluň barmy, şol puluňy jübüňde sakla, berme, hakyňy talap et ýöne. Men şeýle pikir edýän-de, men eger şu gün pulum bar diýip, men öz işimi görüp ýörsem, Pul ýoklar näme etmeli ertir bu gün? Pul ýok adam näme etmeli? E, pul ýok adam Heleçlik, heleç, özlerini heleçlik başyny ýok adamlar namys edip, semýasyna karap bilmeýän üçin. Şoda, şoň, şoň, şol ana biziň türkmenimiziň iň wawaly ýeri şol. Bizde men öz günüm göreýin, men özümi halas edeýin, başgasyndan maňa näme diýlen düşünjede gezip ýörler, gynansagam. Biziň türkmenlerimiz ýagny onam halkymyzdan göremok şol düşünjäni ekdiler. Ýagny şu bäş manat berýän adamyny iki tarapam birek biregi sylap gezdi. Bäş manat gazandyrýanam işini görýänem. Birek bireglerine toýlarynada gatnaşdylar ýa-o gabatlaşsalar nirde oturtjaklaryny bilenoklar. Ana şeýdip zaýaladylar. Bolmasa Men poýzda-da boldy bir gezek şolar ýaly situasiýa. Meniň görgülem bar-a, baran ýerimde ýöne azar, olam ýene çilimden. Şu çilimi goýmalymyka diýen-ä bir gün. Onsoň, onda-da poýzda-da tutdy bir, bir prowodnik. Onsoň, munda aýtdym, bula men, karoçi, duşakda durdy poýz, Durup olar Aha. nas aldy magazindan. Mhm. Men hem çilim aldym iki ştuk. Çilimiň hem ştugy 25 müň manatdy. 5 manatdy. Galypdy Aziýada döwrüdi ýadyma düşýär. Galypdy gaty erbet. Bu wada indi ştugy 20 manada baryp duran bolun. Şonda ay iki ştuk çilim aldym. O var manada poýuz ýöredi. Tuwaletde çekip durkam hem geldi bi. Şakyr şukur Mhm. nemesini açyp ruçkasyny. Onsoň ýaňky näme çilim çekýäňmi sen diýdi. Waý, hawa diýdim, görüp dursuň-a diýdim. Bolin, sen diýdim, adam tuwaletde diýeňoklaý, göni açaýaňlaý diýdim bolin. Aý diýdi, erkek adam çilim çekip duran bolsa girseň bolýa diýdi. Näme çilimiňde gel diýdi. Menem zyň çekýälaý diýdim, zyňarýar döwür däl sebä bu wagt diýdim. Çekdim, gördüň diýdim. Häzir dynýanam barýan diýdim. Ýanyna bardym bu prowodnigiň.
Indi men düşünişmekden da niýetim, men ozalam şu gokdan ýadow. Ýagny dogrymy aýtsam şu 10 manat, 20 manat boljak bolsa berip diýinjek de gaýtjak kellänem agyrtjak ýaly bolýn. O barmana aý protokol ýazjak, men ýok, bolanok. Aý how düşünişeli, how zat diýen bolýan. Olam mardan eken, menem mardan. Indi marlylar arasynda düşünişýär-de köplenç. Aý ýok, men protokol ýazmasam bolanokdan otyr, 20 manat, 10 manat nemäni alma. E, şoň üçin baranyny bilýän diýdim. Bolşuň näle diýdim. Ýagny 10 manat, 20 manat e, etjekkämi diýdim. Ýok diýdi. Bolýar onda diýdim. Polisiýany çagyrjakmy diýdim. Ony çagyrjak diýdi. Jaň etdi-de gelip gitdi diýdi birine. Içinde aýlanyp ýörün polisiýalar.
Gelýär dämi diýdim. Hawa diýdi. Boldy onda diýdim. Häzir gelsin şol polisiýa diýdim. Senem diýdim ýaňky duşakdaky alan nasyňa jogap berersiň diýdim. Eger sen şo nasyňa jogap beribilmeseň diýdim. Polisiýa bir gider diýdim. Sen bir gidersiň diýdim. O duşakdaky magaziniň bar-a, olam bir gider diýdim. Menem giderin-de diýdim. elli manatmy, ýüz manatmy, tapawudy ýok, iki ýüz manatmy jerimämi tölärin diýdim. Ýöne saňa-da töletdirin, şony nasy diýdim. Bu indi ak tam boldy ýüzi. Men diýdim, o duşakda aldyň-a diýdim, men ýerýanyň girip çilim alypdym, ýadyňa düşýämi diýdim, Molin. Uý diýdi, o nasy diýdi, Men, meňki, meňkidigini nirden bilýäň diýdi. Saňa ýaplaryn diýdi aýaňky şeý diýip. Men saňa ýaplaryn şuny as diýdi. Menem aýtdym, menem ýerden ýeke çykamogaý diýdim. Häzir mardan diýdim, öňüňden giden adamyny çykardyp görkezeýinmi diýdim. Özem şol adamlar diýdim. Sen diýdim, müň gezek diýäýow şol oglan nas atýa diýip diýdim. Ömründe hiç kimem tassyklady bilmeýäň diýdim. Sebäbi men nasy bir gezegem atyp gören adam däl diýdim. Nas atamok sebäbi men diýdim. Şu çil çilim näçe galsa diýdim men nasa geçmedim diýdim. Sebäbi Türkmenistanda çilimiň bahasy galdy bolýan adamlar nasa geçdi-de.
Men diýdim nasa atamok diýdim. Mundan soň ýanky näme boldy? Gelmedi polisiýa. Eý, hany bu polisiýa gelmedi-laý diýdim. Garaşyp otyryn, bol gelsin-ä diýdim. Onda gelen owunda ol. O nemänem saňa ýüklärin diýdi welin diýdim ekspertize diýip bir zat bar-ow diýdim. Oň üstünde diýdim ol eliň yzy çykýar, zat çykýar diýdim. O zatlarda sokubilýän gerek bolsa diýdim. Seňki ýöne şonas diýdim ol. Ýok dost diňle diýdi. Şonas diýdi meňki däl diýdi. Ol sekizinji wagondaky bir prowodnik haýyşt etdi diýdi. Ol diýdi ol öňde bolansoň diýdi daş bolýar diýip maňa aldyrtdy ol diýdi. Bula bizem iň yzky wagon. Beh, diýdim, onda sekinji wagonam gidýär, diýdim. Olam goşýarsyň bul işiň içine, diýdim. Hä, diýdim, birem prowodnigiň naçalnigi bolýar, diýdim, olam gidýär, diýdim. Aý, sa-y goşup otyryn-da, bir zat diýse. Ýöne men, diýdim, şuny çekdirjek polisiýaňam häzir, diýdim, şuny seňkini raport etmesin, diýdim, şolam gidýär, diýdim. Ozan
Ay diýdi, özüň-ä diýdi, türkmen oglan, özüňe mardan ekeniň diýdi. Aýdaýma läm çekjek bolsaň diýip, indi ýumşa ugrady bi. Hmm.
E, men ne sen diýdi, bular ýaly bolma ho, näme ho, e, sen diýdim, dursana diýdim. Sen diýdim, şu wagt sen men tutaňok diýdim, men sen tutdum-ow diýdim. Aslynda seretseň diýdim. Ýöne men diýdim, seret diýdim, sen üýtgäp ugradyň şu wagt diýdim. Durda indi erkek boldy, yzynda diýdim. Men indi kejine gidip ugradym. Sebäbi men ştraf tölemäne razy şo wagt. Sebäbi men
sebäbi işleşjek näbi men ilki sypaýyçylyk etdim. Ol şoňa göwni ýetmedi belki men berjek bolýan summama. Işdäsi açyldy, köpräk alasy geldi. Onam men bermedim. Menem oň beýlesinden tutdum bolýunam ýumşak ugrady. Onsoň men özüme akyl geçip başladym. Sen diýdim. Birinji bilen-ä diýdim. Toýa zada gidýänsiň-ä diýdim. Garyndaşlaryň bardyr diýdim. Garyndaşlaňa diýýäňmi diýdim. Men organ işgäri, meň ýanymda çim çekme diýýäňmi diýdim.
Ýok diýemok diýdi.
Diýmeýäň-se ýa ol seň ganyň diýdim. A näme üçin maňa diýýäň onda diýdim. Özümiz bir bäş million halk diýdim, oňuşyp ýaşaýlamzokmy diýdim, näme üçin diýdim, seň ganyňa ýaşamaly diýdim, meň ganymam diýdim, ölüp-ýitip gitmeli ýa-da kösenip geçmeli diýdim. Boldugym-ow şu türkmen bolşumyzmy şu diýdim. Bolsaň bolupsyň senem maryly diýdim. Sen adam bol-ow ilki bilen diýdim. Onsoň Janki bilen sypaýyçylyk edip ugrady welin bor dost diýdim. Widno što diýdim, polisiýa-da gelibilmedi, olam mert durubilmedi, giribilmedi diýdim. Znaçit diýdim, sen utulanyň boýnuňa aldyň diýdim. Menem seň bilen deň bolup durjak däl diýdim. Aslynda seň bilen deň bolsaň diýdim, şu wagt men diýdim, narkadeliň nemelerini çagyrmaly-da diýdim, saňa elini tutduryp bermeli diýdim. Menem çilim çekdim diýip boýnuma almaly-la diýdim, menem çilimiň jerimesini tölemeli diýdim. Ýöne diýdim, seň bilen deň bolmaýyn diýdim. Gaýrat ediň-ow diýdim, ýaşar ýaly ediň-ow diýdim. Şu wagt men-ä şeýdip sypdym bolýn diýdim, size-ow diýdim, Daşoguzdan, Lebapdan gelen işlemäne gelenleri tutsaňyz-a soýýansyňyz-eý siz diýdim. Birazjyk ynsap ediň-ow diýdim. Ýurt diýdim, olar ýaly diýdim, daraltmaň-ow diýdim şu giňiş dünýäni diýdim. Çöl-ow hemme ýer boş ýatyr, şoňa-da sygamzok biz, oňuşamzok biz, bilýäňmi şony diýdim. Haçan görseňiz ýöne edil diýdim ol piçik pişik bilen syçan ýaly diýdim kowalaşyp oýnaşyp ýörs-ow biz diýdim. Biriňiz-ä tutjak bolýaňyz, birimizem gaçjak bolýas diýdim. Ýaşaýyşmy-ow bu diýdim. Ýaşar ýaly ediň-ow, ozalam halkyň ýarysy daşary ýurda gitdi diýdim men iki müň on sekizde şo wagt neme gürrüňler bardy. Imo çykýardy. Näme diýip, neme diýýärdiler? Aeroportyň üstünde bir giden türkmenler oturdypdyrlar-da, surat alypdyrlar-da, iň soňky çykgaýdan aeroportyň çyrasyny öçürip gaýtsyn zat diýip prikollar bardy, bilýäňizmi? Biziň aňyrda Türkmenistanda şo prikollar erýärdi. Aý, kimi görseň türk öwütdi bolup durdy-da şo wagtlar.
Onuň Şo wagtlar şo gürrüň bardy, seret diýdim. Ozalam-a diýdim, halkyň ýarysy daşarda gezip ýör-ow diýdim, şolar içinde, öýüniň ýanynda, maşgalasynda bolmaly-ow diýdim. Nirä barsaň erkek görgüliler eklenç etjek bolşup ýörler diýdim. Aýallary aýra, çagalaryndan aýra. Kösenişip ýörüs biz, bolup ýörşümiz şu durmuşmy şu diýdim. A siz ýalylar üçin gidýär şolar diýdim. Siz ýaly şeýdip baran ýerinde köseýänler üçin gidýär şolar diýip. E belkem şol maňa Allah tagalla diýdirmeli edendir da men näbileýin. Ýöne men şoňa diýdim. Iň soňunda da mardan şo poýuz durup çykjak bolamda Özüne daşarda durt da on. Akyllyja boluň bolýam diýdim-de çykyk gaýtdym. Ýagny eee nidawostam bildirdim özüne. Hiç zadam edibilmedi. Hiç zat. Ýöne görşüň ýaly men öz tutjak ýerimi bilýän, niresinden, kimiň niresinden tutjagymy bilýän. Biziň şu wagt edip ýören göreşimizem öz hakly konstitusion hakymyz, hukugymyz. Sebäbi hökümet geçiji, Watan baky. Watan hiç haçanam boş galmaýar.
Watanyň başy hiç haçanam boş galmaýar. Ýöne şol hökümetdäki sakyrtgalar bar bir topar, gan emijiler. Biziň ýurdumyzyň ganyny emip, diňe öz peýdasyna, öz bähbidine gezip ýören. Ana, şolary aýyrmaly. Şu wagt eşidip oturan bolsa Türkmenistanyň hökümedindäkiler, gaýrat ediň. Ýaşar ýaly ediň ýurdy. Daşyndaky Türkmenistanlymyz, raýatlarymyz kösenip ýör. Içindäkiler kösenip ýör. Ýöne her aý bir aý bir aý yza süýşürip näme etjek bolýaňyz? Açyň ýurtlary. Kesellisi bar bulaň içinde. Iň soňky demini sanap ýatany bar. Bulary äkidiň. Gitsinler öýlerine. Aý u zatlar bilen ilgilenmediler. Biraz bir şu meselelerden biraz gepleseňiz watan döni ilan edediler. Bil daž watan dönini manysyny bilmin durup Ýaşnykka gep aýdylar. Dürüň şu tema barada gepleşäýle Goşt han. Studentler barada studentler barada watandaşlarymyzy bilgilendirin haýyş sizden.
Studentlerimiz baradamy? Studentlerimiziň düşen güni nähili? Ine şu wagt mine men iň berkisi özümi menem okuwçy, menem ýokary bilimli, menem e, şu Tursiýany gutaran Wagtynda öýlenip galybam bilýärdim şu ýurtda, söýgülimem bardy. Men ýöne Türkmenistandan geçibilmedim. Şol okuwçy wagtymdaky türk söýgülimiň ýekeje sözi maňa ýakmady, olam, Men diýdi, seň bilen Türkiýäniň hemme çäginde ýaşamana razy diýdi. Ýöne men Türkmenistana gitjekkä diýdi, gitmeýän, o taýda ýaşamaýan diýdi. Menem aýtdym, sen meni söýýän bolsaň, gidersiňem, ýaşarsyňam diýdim. Men nirde bolsam, sen şo taýda bolmaly borsuň diýdim. Olam ýok, men ony başarman diýdi.
Aý, ony başarmaýan bolsaň, onda menem öz Watanymdan geçip bilemok diýdim. Men gaty erbet patriotdym, öz ýurdum üçin, öz Watanym üçin şu okuwçy wagtymam şeýledim. Soň muň bilen arany açdym, Türkmenistandan öýlendim, geldim. Indi şu wagt seredip otyrsyň. Şu wagtky kelläň bolsa Türkmenistana hiç kimem barmaz. Ýokary bilimli, okuwyny gutaran ýaşlarymyz barasy gelmez. Sebäbi näme üçin barsyn? O taýda işläp ýören mollumlarymyz şu taýda gezip ýör-ä. Dutarlarymyz şu taýda gezip ýör. Näme üçin barsyn? Hany özüň pikir edip gör, sen-ä baryp ýene şo mollum bolmaly, ýöne şo mollumlaram işinden nägile bolup, aýlygyndan, içindäki sistemadan nägile bolup çykyp gaýdyp şu taýda pol süpürip ýörler. Otellerde tämizleýji bolup ýörler. Özüni birazjyk şansly bolan bolsa birazjyk oňadyrak iş işläp ýörler ýöne şolar gidenok. Genelde ew işleri. Ew işleri, öý işleri, çaga, garry. Ýöne hawa raboçi wizaň ýok bolsa ýa raýatlygyň ýok bolsa gaty aňsat-aňsat ýokarrak işler berenoklar. Çykma Indi Faruk şony gör.
hazalamasyn.
Aha. Indi şu zatlar görüp oturan raýatlarymyz, şu zatlar görüp oturan raýatlarymyz näme üçin gitsin? Näme üçin okuwçylarymyz gitsin şuny görüp oturan? Gidesler gelen oba, indi pasportlaryndan ýüz öwürip başladylar. ha. Oho, Türkmenistan Dogry. dagap barýar, dagap barýar Türkmenistan halkymyz. Şu zatlara düşünmeli. Biziň Hökümetimiz düşünmeli birinji oçur. Beýin göçi, beýin göçi diýip bir zat bar. Biziň Türkmenistanymyň içinden Şony düşündiriň beýin göçi nime? Birazjyk kysa-kysa aýdyň. Beýin göçi Türkmenistandan bilimli ýaşlarymyzyň hem-ä Türkmenistana barmazlygy, içindäkileriniň hem daşyna öz geljeklerini, umytlaryny daşynda gözlemegi, Türkiýede, Ýewropada, Amerikada, ýene bir Kanadada, onda-munda gözlemegi. Ýagny ýurdy kim dolandyrar? Bilimli ýaşlar dolandyrar. Elbetde bilimli adamlar goýsaň dolandyrýar. Bolmasa dolananok ol. Ol ol ýöne diplomy bar diýip, diplomyna seredip, sen ony alyp başlyk edip goýanyň bilen ol iş ýöränok. Onuň öz pikiri, ideologiýasy bolmaly. Nädeňde gowy ýörejegini, nirde nähili mesele bardygyny, iller bilen, adamlar bilen gatnaşyk saklamany bilmeli. Sypaýyçylykly bolmaly, sebäbi o taýy hyzmata geldi ol, başlyk bolmana gelenok, gaýtam halka hyzmat üçin geldiler. Ýöne hyzmat üçin gelýäs diýip diňe saýlawlarda gürleýärler. Saýlawlar döwründe gürleýärler. A ondan soňam biziň başymyza oturýarlar, çökýärler-de. Şu döwlet adam üçindir sözi aslynda gaty manyly söz. Şony Hmm. düşünseler.
Döwlet adam üçindir. Hakykatdan hem adam üçin. Hany adamlarymyz nirde? Köpäni daşynda. Indi biz adamlarymyz şu taýda gezip ýöre. Hany biziň döwletimiz onda? Biz adamlar üçin Peki. boljak bolsa.
Peki demokratiýa näme? Demokratiýa näme?
demokratiýa bolanda her kimiň hem azda kände düşünjesi bardyr, öz pikiri, garaýşy. Meniň pikirim, meniň garaýşym boýunça demokratiýa e, şahsy durmuş azatlygy, ýöne e, öz pikirini aýdaňda başga biriniň hem pikiriniň çägine ýa-da başga biriniň şahsyna ýetmeli däl. Seniň azatlygyň başga başga biriniň azatlygynyň başlaýan ýerinde gutarýar eýýäm. Düşünýäň? O azatlyk, demokratiýa diýip agzyňa geleni samrap, diýeniňi diýip, biriniň mertebesini, elbetde bu zatlaryň öňünde kanun bar. Kanunyň öňünde jogap bermeli bolýar. Kimsi moralnyý uşerp diýilýär, töleg etmeli bor. Ýöne öz pikiriňi aýdybilýäň. Ýöne biriniň mertebesini Mysal üçin, sen bir ministre-de öz pikiriňi, tankydyňy aýdybilýäň, ýöne şo ministriň ejesine, bajysyna, mertebesine ýetmäge hukuk berenok ol. Dogry.
Demokratiýa berenok oňa. Sen öz pikiriňi aýt, sylag-hormat çerçewesinde aýt, ýöne hiç kime sögmän aýt.
Düşündim. Eh, ejem sen dinýoruz. Tamam, soraglar bar, bir minut jogap bereýin. Şu eke e, müsaade etseňiz men şöyle nimeni aljakdym, Faruk aljakdym efira student, studentler meselesini aydyp Boldy, geçeli boldy. vatandaşlarymyza hoş. Bolýa, bolýa.
Bor, sag bol, Spasiba salamat.
Gurşut han, köp sag boluň.